Pacho efra me kura mponsa. Efra bisi. Okay. Bia na mbɛgye afuo no, mbɛgye afuo no afi ni. Na asase a mbɛgye yɛ no koko ne da ho na nipa ne sɛ mente nipa yɛ.
Ane ane konu konu soro deɛ no ne twa wuro twa ne nyinaa twa pa ne nyinaa kɔ. na yɛafa ato yɛn ho so. Adwuma no yɛ adwuma bi a woredi sika no deɛ ɛyɛ dɛ na ne yɛ ya. Babesia wobɛte kokoo, wobɛdɔ aseɛ, wobɛpɔmpe so, ɛɛ eh, no akyi wasan wasan ate asan asesa akɔ abɔyɛ asan apɛ nipa ma wɔn abɔ. Wowia ne tu ne ne numu ne asɛm koraa no wobɛto me hwɛ awia megyina mu. Ɛnyɛ asɛm ketewa, ɛyɛ mmarima adwuma. Na Ghana mma no nsa, ɛna madi kan aka no, ɛsiane sɛ yɛbrɛ nti no, sika nni hɔ nti no, ɛsɛ yɛfa saa ade no to yɛn ho so. Nti sɛ aban bɛsɔ yɛn mu anaa aban bɛte asɛm a meka yi a, nka yɛhia aduro. Ɛdu baabi a yɛnya aduro mmɔ so. Ɛbɛdu baabi a yɛde bronya awie kɔ yɛ na sika no kuta yɛn nyinaa sa na aka aduro. Wobɛdɔ aseɛ, wobɛyɛ nneɛma bebree. Nti yɛsrɛ Ghana aban sɛ ɔdom yɛn aduro a yɛde bɛbɔ so Ɛna asukuu aduro nso ɔbɛdum yɛ bi a nka yɛ pɛ na machine a yɛde bɛbɔ aduro no so no nyɛ yɛ nyina na yɛbɛnya sika yɛde atɔ machine no bi gye sɛ wɔkɔ han wobɛkɔ na onua so bɔ ne deɛ a wonnya nti woanyɛ kokoo no yɛ so a kokoo no ɛmma boɔ ma yɛn nti yɛsrɛ aban kokoo no ɔnsan nto mu ma yɛn ɛkɔ 60 koraa nka yɛ pɛ nka akuafoɔ nka yɛ pɛ nti nea meka kyerɛ Ghana ɛma bu na ɔmo wɔ ɛɛ Ghana asase so sɛ Ɛka me nko ara a, nka woankɔ sukuu, woanyɛ, wonni adwuma bi ayɛ a, wopere kɔ kokoo mu a, nka ɛbɛboa. Kɔ sese kokoo no aba boɔ. Wonni asase koraa, wobɛtumi akɔ wurawura mu akɔpɔ obi asase na woatumi ayɛ no yɛmiɛnkyɛ. Nyɛ yɛmiɛnkyɛ koraa na wobɛtumi adɔ, wobɛtumi adɔ afa aduane na woatumi anya kokoo no kakra so atete. Nti ɛno nso ɛboa. Nti ɔbaa biara a ɔnni adwumayɛ no, me deɛ me wuram afe yi no mahu sɛ ɛyɛ. Kuadwuma yɛ adeɛ bi a ɛboa yɛn paa. Wote hɔ a wobɛka sɛ kuadwuma nyɛ, but ɛboa. Aduansɛm ne nneɛma bi no ɛboa yɛn papapapa. Me me mmom deɛ megyina ha deɛ meka sɛ ɛmmoaa me a, wɔannyɛ ni na meboa. Kɔ na deɛ mewɔ mu a mede bɛwura ha no, aboa me kwan bebree so. Nti yɛ haw nyinaa na maka no sɛ aban te me nka a ɔmmra yɛ aduro ne pumping machine a ɛbɛtumi de ayɛ dɛ ɛbɛtumi de aspray kokuo no so deɛ abisim yɛ mmiri yɛ akwan nyɛ nyɛ nyɛ nyɛ nyɛ akwan no gyae wobɛkɔ abɛba na sisi koraa yɛ ɔya ɛnyɛ koraa ɛnam sɛ kwan nyɛ nti bebree to abɛtena kula ase kɔɔ so wobɛkɔ aba na osisi yɛ ɔya ɛma so yɛ sisi nyɛ Wahu? Motor key na ɛfa yɛ a, bo a wɔbɛgye wo no, sɛ eh, prage a ɛwɔ junction, gye sɛ y'akwan yɛ nti, gye sɛ ɔfa drop, ɔfa drop a 60, 50. Wahu? Wokɔ bɛba no na wo sika nyinaa sa. Y'akwan no nyɛ koraa, yɛ mmiri kwan deɛ, Nyame se yɛnka nokorɛ, ɛnyɛ, ɛnyɛ koraa. Nti yɛsrɛ aban, ɔmmoa yɛn na ɔnwie so ma yɛn, na sɛ ɔbɛtumi a, ɔngu so so ma yɛn, nka yɛbɛda no ase. Na afei nso yɛsan hia light. Yɛsan hia aha. Yɛsrɛ aban sɛnea maka no, ɔnyɛ no saa ma yɛn. Yɛpɛ paa na nnuro no, ɔnkɔ so ara mma no yɛ nnuro na yɛmfa mmɔ kookoo no so. Na kookoo no wohwɛ ne yie a, ayɛ sɛ ɔbaa. Wohwɛ ɔbaa yie a, ɛyɛ wo dea. wowɔ akora no apɛ sɛ akora no yɛ akora pa anaa ɔpɛ ɔsom wo pa anaasɛ edu baabi na otim bɛhwɛ wo a wohwɛ no yie a ɔbɛyɛ dɛ akora no tim bɛhwɛ wo saa na kookoo no so ayɛ yɛama aduru antim no ama no aduane anni a kookoo no ntumi nyɛ dɛ ɛnyɛ fɛ nti yɛsrɛ aban sɛ ɔmmra yɛ nnuro yɛhia nnuro ne spray machine ne na yɛde bɛyɛ kookoo no ama kookoo no daabi ebi ni ha Kɔsɛ saa gala no baa ha no ɛɛ abisim ɔhen na ɔte so no wama kwan ansa na owu ya wei ba no wama kwan ama wɔn a metu nti saa haw no deɛ yɛn ni ɛna dɔɔma no koro wɔn bu no ɛno no ɛyɛ den sɛ obi bɛwura wɔ afuom sɛ ɔno na afuom deɛ a ɛna obetumi atɔn na sɛ mmɛmɛ wɔ afuo a obi ɛna obetumi awura mu sɛ wɔba abɛbu nnua. Gye sɛ ebia me ara mema kwan. Nti me me deɛ menhuu, mebɛgye yɛ deɛ menhuu bi saa da. Sɛ obi ahyia deɛ a, me deɛ mennya nhyiaeɛ. Daabi, ɛba a, ɛsɛe, ɛsɛe kuro no. Ɛsɛe kuro no san sɛe nsuo a yɛwɔ ho. Yɛn, yɛnhuu bi koraa da no, wotena TV so ne adeɛ a, wonim sɛ saa asase koraa. Nti ɛba saa no a, me memma kwan mma nka sɛ bi a sika nti metu m'agudeɛ, me, metu me kooko agu anaa metu m'afuo agu akɔgye sika. Afotu a mede bɛma wɔn sɛ, sɛ wɔbɛtie me deɛ a, Nka yɛn nananom sei, wɔbɛgye kwaeɛ na wɔdɔeɛ no, wɔdwene nkyirimma ho na wɔde to hɔ ma yɛn, nkyirimma. Nti nana no tuiɛ a, nka wommɛto so. Nti afotu a mede ma wɔn a wɔtu no sɛ, wɔnwene wɔn nana ne wɔn mma ne wɔn nana, nanankansoafoɔ no ho. Wɔn a wɔtu deɛ.
Wɔn a wɔtu agudeɛ no, wɔn a wɔtɔ afu, ɛɛ, asase wura a wɔtɔn asase ma agu ayi forum mu Galamsey. de aha galafoɔ no me te mu deɛ nka mɛka sɛ wɔn nyae saa ayi no a asase na wɔn tɔn no kɔsɔ ɛbɛ sɛ wɔn sɛɛ no wodua biribi ɛnyɛ yie na wɔn nwene wɔn nkyirima ho wɔn deɛ wɔn bɛwu akɔ o ɔho na nnɛ mmeranteɛ ne mmayewa ba no wɔn pɛ ayi short mom ayi Quick money. aha quick money Ɛnyɛ adeɛ a wɔpɛ sika a wɔdwene daakye sɛ bi a yɛ ɛyɛ ɛyɛ mpanyinfoɔ ka sɛ adi daa na yɛ nyɛ adi prɛko wahu nti sɛ wodi prɛko a ɛmmoa ba wodi ne daa a ɛboa kyɛn sɛ wobɛyɛ dɛn wobɛ wobɛkɔ akɔtu agudeɛ ne sɛsi anam wɔ asase a wɔtɔn no adi ne sɛsi a no nti mesrɛ wɔn sɛ wɔn nwene nkyirimafoɔ no ho. Abopɔ yi sɛ wɔkɔ a wotiatia mu Ɛma ne ne n'ayi na ɛwɔ mu no nyinaa ne mma no tete firi ho na wode bɛgu apa so no gye sɛ no so ebi wɔ hɔ a na ntumi amobɔ gye sɛ wode nsa ɛbobɔ no nyinaa wie ansa na wonum a adeɛ kye a wabɛyiyi ne dua wei no afiri mu. Medua wei nyinaa, wobɛyiyi ne nyinaa, w'apa yɛ nan koraa na wo nko ara, wobɛyiyi ne nyinaa afiri mu akɔto agu. Sɛ na w'asen anum, w'anum yɛ a wonya weight. Nti ne nyinaa no, koko adwuma ɛɛya, ɛɛya paa. Nti aban koraa dɔbo no hundred koraa ma yɛ a, kɛ ɛbɛda no ase paa, ɛɛya. Ne dua koraa nyɛ asɛm ketewa. Ne dua, wodua na mo atwa, na mfɔteɛ, mfɔ, ha afei so mfɔteɛ ha yɛ asase no. Sɛ na mfɔteɛ paa si ha yɛ asaase wɔ ha no, woduaeɛ a na wɔatwa. Nti kooko a wobɛdua ansa na kooko no ɛbɛnyini a wobɛnya bi ate no, na atake bɛyɛ sɛ six years. Ahu, na atɛ aberɛ a wotumi de four years bɛtumi adua ama no aba soro no, ɛmo abɛtwa ne nyinaa. Ɛnam asaase no, mmoa no a ɛwɔ mu nti, mfɔteɛ no, wɔn ha adwene. Nti kooko adwuma deɛ Nyame sɛ nka nokorɛ, yɛn na, yɛn maamenom abrɛ. Na yɛn nkyirimma so a ɛbaa yɛn so mu no, ɛyɛ brɛ paa. Nti aban mmɔ yɛn aba so na ɔmfa nkɔ anim na ɔmma yɛn sika na ɔmma yɛn. Ɛbɛyɛ koraa anka ɔdu baabi a nkɔfo ɔmfa bosea mmra. Na.